איינע פון די דרייצן אני מאמינ'ס איז אני מאמין מינוס שלימות שהבורא יתברך שמו אין לו גוף ולא השיג גוף משיג א גוף ואין לו שום דין מן כל. ווען א מענטש וויל דינען די אייבערשטער וויל זיין א ערליכע איד דארף ער קודם וויסן ווער איז די אייבערשטער וועם דינט מען. יעצט אונז מענטשן אלעס אונז פארשטיין אלעס אונז ווייסן איז צייט און פלאץ אזוי מען זאגט אין ענגליש טיים און ספעיס יעדע זאך ביי אונז גייט פון איין צד צום אנדערן צד, פון איין פלאץ צו א צווייטע פלאץ, און לאמיר זאגן א מענטש זאגט, איך גיי גיין היינט נאכט זיבן אזייגער צו דארט און דארט, וואס טייטש דאס? אז יעצט בין איך דא, איך גיי גיין צו א אנדערע פלאץ, אדער צוויי אנדערע פלעצער, און ס'גייט זיין אנדערע צייטן, ווייל יעצט בין איך דא, שפעטער גייט זיין זיבן אזייגער, און דעמאלטס גיי איך זיין דארט. ווייל אונז מענטשן זענען געמאכט פון טיים און ספעיס, אונז זענען געמאכט פון צייט און פלאץ, סאו יעדע זאך וואס אונז פארשטיין און יעדע זאך וואס אונז קוקן איז צייט און פלאץ, אלע חכמות אלע זאכן איז געבויט אויף צייט און פלאץ, די גאנצע מהלך המחשבה יעדע זאך אפילו וואס אונז חלומ'ן איז צייט און פלאץ, לויט די באשעפער איז דאס נישט דא. דער באשעפער איז העכער פון צייט און העכער פון פלאץ, עס איז נישט דא אזא זאך ווי צייט און פלאץ, דער באשעפער האט באשאפן די זאך ווי צייט און פלאץ, אבער דער באשעפער איז סאך העכער פון דעם, און אונז קען נישט פארשטיין וואס דאס מיינט, ווייל אונזער קאפ פארשטייט נאר צייט און פלאץ, און דאס איז פשט פון די אני מאמין, און דער אייבערשטער האט נישט קיין גוף, ער האט נישט קיין שום דמיון צו א גוף, נישט קיין שום דמיון צו א זאך בכלל וואס דו קענסט טראכטן א זאך עקזיסטירט, און דער רמב ם שרייבט נאך אויך אז טאמער א מענטש וויל זאגן אז דאס איז דער אייבערשטער דאס דארף מען זאגן ניין מען טאר נישט ווייל דער אייבערשטער איז נישט א זאך, דער אייבערשטער איז אלעס, און דער אייבערשטער איז איבעראל, ער קען זיין אויף צוויי פלעצער אויף איינמאל, ס'איז נישט דא אזא זאך ווי צוויי פלעצער וועגן דעם איז דא און דארט די זעלבע זאך. סאו צו אונז קוקט עס אויס ווי ס'איז צוויי פלעצער. און דאס איז פשט פון די אייבערשטער, די אייבערשטער האט נישט קיין גוף, האט נישט קיין שום צוגלייכענונג צו עני גוף. יעצט איז דא א מחלוקת צווישן די רמב ם און די ראבד, איז אזוי ביידע האלטן אז די אייבערשטער האט נישט קיין שום גוף, קיינער איז נישט דא קיינער וואס האלט אז די אייבערשטער האט א גוף חס ושלום. די מחלוקת איז נאר אז די רמב ם פסק'נט אז טאמער איינער טראכט אז די אייבערשטער האט א גוף איז א מין, איז א כופר. דער רבי קריגט זיך אויף דעם, ער זאגט ניין, ס'איז טאקע א חטא צו טראכטן אזוי, אבער קיין מין איז ער נאכנישט, צו גיין אויף אזא עקסטרים, דאס איז מען נאכנישט, פארוואס? ווייל א מענטש בטבע קען טראכטן, ס'איז זייער נארמאל פאר א מענטש צו קענען מדמה זיין די אייבערשטער צו עפעס א זאך, ווייל דאס איז אונזער טבע, ווייל אונז פארשטייען נאר צייט און פלאץ, סאו וועגן דעם עס איז א נארמאלע זאך א מענטש צו אזוי צו טראכטן ער זאל האבן אזא הוה אמינא, אבער מען קען אים מעורר זיין און זאגן רבי דאס איז נישט קיין ריכטיגע זאך צו טראכטן אזוי, אבער דאס מאכט אים נאכנישט פאר א מין, און גיין זאגן אזא עקסטרים אז דער רבי האט געהאלטן אז דאס איז נישט גערעכט, איז מילא אונז האבן נישט קיין שום אנכאפעניש קיין שום תפיסה בכלל, איינער בויט תפיסה כלל צו פארשטיין וואס דער אייבערשטער איז און. דאס דארף מען וויסן, רבי ס'איז געווען א מעשה, א רבי האט אמאל געזאגט, איך געדענק נישט ווער ס'איז געווען, זאגט ער, א גאט וואס איך פארשטיי קען איך נישט דינען, די איינציגסטע סיבה וואס איך קען דינען די באשעפער איז ווייל איך פארשטיי אים נישט. און צו וויסן אז אונז דארף מען אנגיין מיט אהבת השם, ווייל מען פארשטייט נישט די אייבערשטער, עס איז נישט געמאכט צו פארשטיין, און וויסן אז די אייבערשטער איז איבעראל, און אז די אייבערשטער איז איבעראל טייטש אז די אייבערשטער איז מיט יעדעם איינעם א גאנצע צייט, אז טייטש די אייבערשטער איז מיט דיר א גאנצע צייט. האטס א גוטן טאג.